Kien qed jiġi fi tmiemu x-xahar ta' Awwissu ta' l-1953. Fil-kwartier modest ta' Sirakuża, Via degli Orti di San Giorgio, fid-dar numru ħdax kienet tgħix koppja ta' miżżewġin friski, Angelo e Annuso, b'Ennej u martu Antonina Lucia Giusto, mara tad-dar. Wieħed mir-rigali li qalgħu għat-tieġ kien inkwatru tal-Qalb Imqaddsa ta' Marija. Antonina, tqila bl-ewwel wild tal-koppja, kellha tqala diffiċli. Kien l-għodba tas-Sibt 29 ta' Settembru 1953. Antonina tirrakonta li matul dak il-lejl kienet qed tħossha iktar ħażin mis-soltu tant li nxteħtet fis-sodda bla saħħa. Għall-ħabta ta' tlieta ta' filgħodu marritilha l-vista għal kollox. F'ħinijiet minnhom kienet anki intilfet minn sensiha. Meta għal xi disa' ta' filgħodu stenbħet, indunat li l-vista ġietha lura għan-normal. Ħarsitha marret 'il fuq lejn kwadru tal-ġibs tal-qalb ta' Marija li kien hemm fuq ras is-sodda. Intebħet li mixbiha kien itqattar bħal dmugħ. Kollha imbeżżgħa sejħet lil qrabatha u lil xi ġirien. Meta waslu ħasbuha li qiegħda tewden imma meta resqu viċin u ħarsu lejn ixbiha indunaw li Antonina kienet qed tgħid il-verità. Huma wkoll raw il-likwidu iqattar. Mimlija biża' ħarġu barra jgħajtu għall-għajnuna. Anke dawn naraw l-istess fenomenu li seħħ quddiem għajnejhom. Sadattant bdew jinġabru n-nies. Għall-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' waranofsinhar reġa' lura mix-xogħol ir-raġel tagħha Angelo. Nofsiegħa wara, anke hu jkun xhud tal-fenomenu. Bħala sinjal mirakuluż, it-tqala ta' Antonina ġiet għan-normal u ma baqgħetx tħabbatha. Kellha tqala normali, bħad-drabi l-oħra meta wara reġgħet ħarġet tqila. L-aħbar ġriet bħal leħħa ta' berqa. Folol kbar bdew jinġabru kuljum quddiem id-dar tal-koppja. Anke huma saru xhieda ta' dak li kien qed jiġri ġo Sirakuża. Fil-lejl tad-29 ta' Settembru biex tinżamm il-kalma, il-kwadru bi xbieha tal-Madonna ttieħed l-għassa tal-Pulizija. Imma tant żdiedet it-talba tal-imġemgħa biex jaraw l-inkwadru li fis-sagħtejn ta' filgħodu l-inkwadru ġie meħud lura Via degli Orti. Il-folla tant baqgħet tiżdied li l-koppja Iannuso ddeċidiet li tmur għall-kwiet fil-kampanja. Imma, l-awtoritajiet pubbliċi talbu lill-koppja biex jilqgħu x-xewqa ġenwina tal-miġemgħa u jerġa' lura jiftħu d-dar tagħhom. Kollha xtaqu mqar tajjara żgħira mxarrba bi dmugħ biex jieħduha d-dar bħala xhieda ta' devozzjoni u fidi. U anke bit-tama li bl-interċessjoni ta' Marija tittaffa t-tbatija u l-weġgħat tal-qlub tagħhom u ta' l-għeżież tagħhom. Fl-għodwa tal-31 t'Awwissu 1953, fit-tielet jum tal-fenomenu, ix-xbieha ġiet esposta fuq il-faċċata tal-koppja Iannuso, imwaħħla mal-ħajt b'musmar fuq maktur abjad. Imma, bil-biża' li r-rassa tikkaġuna xi ħsarat, ix-xbieha tal-ġibs ġiet immexxija għad-dar ta' faċċata dejjem Via degli Orti. Ħajt b'kanċell tal-ħadid kien jipproteġi l-Ixbija ta' Marija mill-miġemgħa ta' kull età u stat soċjali. Kien hemm nisa u rġiel, xjuħ u tfal, min jemmen u min ma jemminx. Id-dmugħ baqa' ħiereġ mill-kwadru kważi il-ġurnata kollha. Ħafna kienu dawk li mhux biss rawh mill-viċin imma messewh u saħansitra xxuttaw id-demgħat. Hawn ta' min ngħidu li mal-fenomenu tad-dmugħ kien hemm l-ewwel mirakli. Kien imiss lill-awtoritajiet tal-Knisja biex jieħdu pożizzjoni. ġiet imwaffqa kummissjoni xjentifika li fl-għodwa tal-ewwel ta' Settembru 1953, ir-raba' u l-aħħar ġurnata tal-fenomenu, tmur id-dar tal-koppja Iannuso biex tiġbor kampjun tal-likwidu li ħareġ minn għajnejn ix-xbieha u jiġi analizzat. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni Xjentifika ddikjarat li fil-likwidu li ttieħed minn fuq ix-xbieha nstab li kellu traċċi kemm ta' proteini u urati kimiċi li jinstabu fid-dmugħ uman. Il-kampjun meħud mix-xbieha ġie kklassifikat bħala dmugħ uman. Wara li reġgħet ġiet eżaminata x-xbieha, ġie ddikjarat li l-fenomenu ma jistax jiġi spjegat b'mod xjentifiku. Fit-22 ta' Settembru 1953, il-Kurja ta' Sirakuża waqqfet Tribunal Ekkleżjastiku li xogħolha kien biex jiġbor ix-xhieda ta' 'il fuq minn 150 ruħ ġejjin minn kull saff tas-soċjetà u li kienu preżenti għall-fenomenu. Imma fost il-poplu, id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dmugħ baqgħet tikber. Minħabba f'hekk, fis-satax ta' Settembru, permezz ta' purċissjoni solenni mmexxija mill-Isqof tal-belt, Monsinjur Ettore Barazzini, ix-xbieha mirakuluża ġiet meħuda ġo Pjazza Ewklide, mhux 'il bogħod mid-dar tal-koppja Jannuso. Dan għaliex il-pjazza kienet tesgħa aktar l-ammont ta' pellegrini li bdew jiżdiedu biex jagħtu qima lil Marija. L-awtoritajiet tal-knisja tal-post imxew bi prudenza kbira dwar il-każ. Wara li qarrblu sewwa x-xhieda kollha u l-istħarriġ kollu, f'konferenza tal-isqfijiet li saret f'Bagheria, Palermo, fit-tnax ta' Diċembru, 1953, immexxija mill-Isqof ta' Palermo, il-Kardinal Ernesto Ruffini, ħarġu stqarrija fejn qablu b'mod unanimu li ma kien hemm l-ebda dubju dwar il-fenomenu tat-tixrid tad-dmugħ mixbiha ta' Marija, u ħeġġew lill-fidili kemm għall-indiema kif ukoll biex tikber id-devozzjoni lejn il-Qalb Imqaddsa ta' Marija, filwaqt li urew ix-xewqa li jinbena santwarju biex titfakkar din il-ġrajja. Fl-okkażjoni tal-Kungress Marjan fi Sqallija fis-satax t'Ottubru 1954, mill-Vatikan il-Papa Piju Tnax bagħat il-messaġġ tiegħu permezz tar-radju. Piju Tnax kien ta' spiss jitkellem dwar id-dmugħ tal-fidili tiegħu, tal-biki moħbi, tat-tbatija, konsegwenza tat-Tieni Gwerra Dinjija li d-dinja kienet għadha kemm ħarġet minnha. Fl-indirizz tiegħu lill-Isqfijiet Sqallin, Piju Tnax kien qal li Marija mis-sema żgur tħoss għal uliedha u bħala omm tħares lejhom bi mħabba u b'għożża. Min qatt jista' jifhem il-lingwaġġ tad-dmugħ ta' Marija? kien saqsa. Wera x-xewqa tiegħu li ma' Marija jidħlu f'kull dar, flimkien jgħaddu mill-kuruturi ta' l-isptarijiet, jieqfu ħdejn kull benniena ħalli Marija tberikha, ibaxxu rashom b'għożża u rispett quddiem kull tip ta' tbatija. Żied jgħid li meta jara b'liema għożża l-Isqallin iżommu lil Marija, ma jiskantax li għażlet l-belt ta' Sirakuża biex issawwab fuqha tant grazzji. Illum, ir-relikwarju li fih hemm il-fjala tad-dmugħ ta' Marija li inġabru mill-Kummissjoni Xjentifika fl-1953 Flimkien ma' xi tajjar u imkatar li bihom intmesħet ix-xbieha ta' Marija, kif ukoll l-istess xbieha, jinsabu ġos-santwarju ddedikat lill-Madonna tad-Dmugħ ġo Sirakuża. Ix-xogħol ta' dan is-santwarju beda fl-1988 fuq disinn ta' żewġ periti Franċiżi, Michel Arrouault u Pierre Parent. Ġie inawgurat fis-sitta ta' Novembru 1994 minn Ġwanni Pawlu t-Tieni.